Previously on Tsamba Yerudo.
Thanks mdara. Tichasangana museko dendereko. Vakambonana havana shaya.
Saka iwe kamunin'ina kechidiki unotondoonera gavi zvekuti unobva uya uchindipima panapa. Ah, zvamanje manje ndimi mune chimuti. Imboitai inguva yenyu. Chero zvawanzwa shamwari. Ipo wagarisa neyangu. Imbonipowo yangu shamwari. Naita ungoti sadza isazoite shoma

hamaya tinda ndatobuda musaga zvangu otherwise hapana chaari kuziva uya
so we have to play safe ka because kana akatibata mm. Pangu panondiperera. Don't worry.
Mazuva ano mufesuyayo ndibhururu wangu. Hapana chaanoita asina kundiudza. Saka ngatitambe ka takangwarira nekuti I'm looking for a better future yastese.
Tumalo hana kana problem nemwana. Problem yatopo apa ndeyekuti pakuda chimwa. Chimwe chii futi nhai Tabiso chaunotaura? I mean mwana chaiye chaiye. But this time Pauda kari kamukomana.
Pane nyaya yandinge ndichida kukuudza baby ndichikanganwa ini. Good news here baby kana kuti bad news? Chokwadi ndechekuti baba vaStacey handisi kutonyatsoziva kuti ndevapi. Kana neniwo ndatoo confused. Ah ah ah ukuti ikwe. Zvandataura ndozvandataura Tabiso. Saka tiri vangani pamwana wacho? It's obvious muri two iwe naTomalo. Usazoudzeka vanhu. Ngaiite secret yedu tiri vaviri.
Wow, inga kuno hakusi bed naiwe semataura kunoitwa nevanhu. Kuno kuno ndokwakasoreka manje. Ukasatomuka kuma 4 mvura hautomboiwani, unotofumirira. Ah nhaiwe nemawandiro akaita mamineral water kumashops uku munongotenga ka panoswero netsikana nemvura.
Mamineral water tingazvigone here isu tikatoshaya ipati ipapa tinotofamba kuenda kuchibhorani apa kuchibhorani chacho chiri kure sei zvakaoma asikana. Ah ini mvura ipati ipa handiigone ina asikana inondishatira plus inonditsa mazino angu yelo hainweneka. Uri kuona isusu tiri mageto youth tisu tinotochigona chilife ichi. Imimi ndimi vekumayadhu kwasikana hamumbofe makachigona chinotoda isu. Ukuona chii yako at least vanhu vekuno kumune happiness isusu kwedu uku hama one samkakana usitorina mukomana soka hazvibude. Wata una chii uri kundinyepera nekusvika kwese kwawakaita uku
I didn't say handina mukomana. Vakomana ndinavo plenty but ndakungodawo one kekugeto.
Manje vakomana vemugeto vanozokugona here? Nenzvimbo dzamunoda kuenda mumaouting uku havambozozvikwanisi.
Yuwi, ko ati ndinenge ndichida kubhadharirwa ndiani naye asikana? Ndini ndinenge ndichitosponsor, don't worry about me. Saka ukuda kuti ndikusarudzire here kana kuti uda kusarudza wega? Because pawatotaura nyaya yako ikai kune vabva watouya mubrain dzangu.
Ini hangu personally ka ndiwanzoshandisa chiso zvimwe zvese izvi tozozviona as time goes on. Manje kuno kuma handsome ndokwaanoburwa and chero ukada ndokupa maex angu asi tinenge takuzosangana pakati.
No lady, I don't use my used tissues ndorola angu ndega. Eh, kana zvazvima used tissues izvo ndozoumaskana but kunoku waunenge wangoda wawafarira unondiudza
okay i will tell you but ini nangu handina problem nazvo ndokwanisa kutaura navo ndega manje kunoku kugetu munobirwa asikana mukaita zvechishirishiri
Manje ini I'm not that much into slang. Unofanirwa kutaura neni zviri clear kuti tinatsonzwanana asikana. Sorry zvako sha.
Inhau yekuti ndakajaira kutaura nemagirls angu. Alright sha iri bhoo. Anyways regai ngopinda mutawo ndigonotarisa maperuvian andikuda. But I'm confused. Ndotora maperuvian here kana kuti mabrazilian? Unonyatsonosarudza zvako wapinda mutawo. Isu vamwe takatojaira mabella braids chaiwo. Tikashaya kutogodorwa kana kubhanzurwa. It's okay sha rega ndiende nasikuru kuita kupisa apa ndafamba ndisina umbrella. Hezvo hezvo nhai baba mwana ko hamuchatonoki chirudzii ichocho. Iwe wari kuti baba mwana kureva inini wakamboita murume akasvika ngeniniwo.

Yezvo, naiwe. Unanongonoka ka wanobva atopinda.
Apa nhasi hapana chekumboita hasha. Nhasi ndingoriwo messenger inini. Mutumwa anambonje. Kuita messenger? Kuti wagowa WhatsApp here? Yeshe.
Ndatotumwa ndikatsamba akane mufesi wako. Ndozvamuchiri kuita mukore uno izvi. Indakapedzerwa zvita uchikoro izvi long back. Mufesi?
Mufesi upi? Handina mufesi. Hazvino ndiri single. ah saka maybe pamwe haisi yavo zvimwe kuda ndiyatandi chirege hangu ndinobatandi sha uchenda nayo kukoya nayo tiona honai mune muda kutrayo mboti ganzira ganzira imutori interested nezvinhu zvacho tombozvidero sotora katsamba kavo avada kuenda

Hazvingodhure izvi shamwari. Next time pandiri kuenda kunorungwa ka ndichaenda newe nombokukisawo. Hii, saka tozviita kana sati ndaenda kuo kuti moms vangu vanyatsonoti ndiri kushanda.
Okay, it's fine asikana. Ivo mama muri kumbovatengerawo magroceries here? Izvo obvious. Every month end vanotokuvara kushaya nemeno chaizvo.

Uchiti vanochemeragwe anti mai manje vanenge vakutouya futi. Chitomboinjoyai madays mashoma iwo asara. Morega zvenyu tofunga zvisina kana basa izvo. Sometimes ndotombofunga kutizira ino because mabatiro acho avanondiita panapa akaoma. Ah, kutizira. Tiri imwe situation yakatooma zvayo. Imagine, mufesi wacho bva mutizira. obva anoramba nhumbu yachona ihowo unoti unenge watozvipa imwe problem here ya asi ipapo une point ndandisina kumbozvionera unoziva anyways ngatichinjeika topic iyi yakubhowa i ei nesu vakamakanonoka kudzoka kana hatina kuona ganga iwe kutokanganwa apo rimanakidzira inoita nhaiwe saka episode yemizuro iri kudzokorodzwa here nhasi

Uchipedza kumuudza kuti ndinani, toda kutoziva kuti ndiyani. Eh, eh guys, alright. Uyu anonzi Isaka. Uyu nditabiso. Eh, ndini Isaka. Baba wepanapa chaiyo chaiyo. Kwa iwe ndiwani? Baba wepanapa. Unorevei kana uchiti ndiwe baba wepanapa? Ari kuedza kuti iye ndiye munin'ina baba Stacy.
Inini mai. Mai Stacy, kuita bamunini wepanapa. Mudherere.
Vakomana, itai fasta fasta. Handina the whole day ndiri panapa. Iwe wandiudza kuti ndiwani. Maitezi wandiudza kuti uyu ndiani. Ah, ini zvandakuudzai nezvandatokuudzai hamhena kuti muchatrasta ani pakati pangu kana kuti murume uyu ah, allright tobva tabvuma kuti ndiri bamnini wepanapa chindiudza kuti uyu ndiani wepanapa na uyu handinyatsozive kuti ukama hwacho hwakanyatsomira sei asi vanenge sekuru vastesi Bhudhi, muri chii chaStesi? Naiwe mukadziyo, usataure zvisingameke sense iwe. Ukuti ndiri sekuru wepanapa? Bhudhi inini, taurawo ndiri chii chepanapa? Imi makutondityisidzira manje. Mese imimi hapana kana muridzi wekunomu. Chibudai munomu. Kuitei?
Kubuda? Kubuda ndiwo wandisi kuzomboita munomu. Kumirira murume wako iwe. Imimi varume ka? Ini zvandava kuita pano kana mukaramba kubuda muno ndava kuscreamer ndogoudza vanhu vese kuti manga muchida kundirepa. saka iwe wakuda kuscreama nekuti ndinoda kupiwa maintroduction plus futi ndatiwo neansa yangu chimwe chikomba ka ichi mestes saka uri kundiudza kuti ndiri chikomba changu wondihurira futi chii chakadaro hapana kana wandiri kutombohurira apo pakati penyu pana akabvisa mombe kumba kwedu angatokomplaina nditomalo neniwo nditori victim panapa zvazitonzi stesi mwana wangu iwe ndosoma uti uri confused ke wotozviti uri baba wastesi Pawakati mhai papa kana wakazvitarisa zvichibuda here izvozvo? Tabiso akutotaurawo chokwadi. Neniwo nditori confused handisitoziva kuti muridzi wemwana ndiani pautatu wenyu. Zvaitori serious izvo. Ngatichitongomirira Tomalo tokadiscussa kanyaya kacho.
Yeah, I agree with you young man. Ndizvo zvatongosara.
Unotosaiza handiti? Pazvinhu zvese onera inini young man. Unotojairira handiti? Zvamanje manje bamnini, tese tiri baba vaStacey. asi pakati pako yona tomano muchasarudzana kuti ndiani achative ini pari zvino ndini bamkuru zvandikuona apa kapa totongopinda tutu toona kuti bamkuru ndiani zvandana chitodawo unonoka wataura nguva refu yese ndozvandachongofunga
mutambo wandinofarira i hope une zvidavaro i hate kurwa nemaanda age right no time to talk my friend wakutowesta nguva
hanzi iko netumabhura yakamira mumba mangu
iwe vari kuti baba mwana kureva inini wakamboita murume akasvika kunge inini yo
yo wachi wachi mwana akarai kwete iwewe unatanga nebrain dzakabatwa neelefandiasisi Whatever shamwari. Sei uchida kukudzwa ngori baba wepanapa iwe? Ii nhai masi, ungabva wataurwa naisa mugayiwe zvakadaro, unotaurwa zviri soft neshamwari. Kana munhu achida zvemukudzoka anonotsvaga imba yake nemhuri yake ogara iko kwete panapa. Nxa ngoti nini hangu handisi pinjisi handiwandire pamuromo ndwanza kuaction ndahope unondiziva
You guys, asi muri vateedzani kani? Ndiye atori mukomana mukuru pano, but haatombo act like one.
Inzwa kamfanami, kanyita zvekuitirwa panapa ka, chingondiendesa ka kuHollywood ndikuratidze ushasha kuti ndiri nyanzvi.
But yeah, nekasmile kako aka uchibuda paNetflix movie, haa zvinenge zvakabuda. Smile yekupi iri kurohwa negumbiro iri neuri kuona newe Latisha?
Long story short,

Panombodiwa chiiko nhai mukoma munofarira type ipi yechikafu? Nhaa ini ndini asinganetse kuchengeta manje ndinongofarira rice kana chingwa but at the end ndofarira beans so ndongomixa nebeans dzingave tinned beans, sweet beans, beans any type of beans.
Okay mkoma, regai pandikubuda namasa achindiperekedza ndikutengere grocery renyu then kana iye asingade kukubikirai munobika mega hanti munogona ka nhasha pazvinhu zvese ka handikazombotadziwa bika ini ndakaita bhachura for long time infact nditori bhachura Kana uchigona kubika wega aiwa saka uri right. Nxawa teva shamani sister mukazotenga chikafu kapune maita basa iwo bikewo kambopinda muraundi
kana ukasvika ndisina kubika ubonditei hapana apa
ya ubona uyu roy uyu nditei yangu mai yesu unoridii nhaiwe rombe irori
Ndo heartbeat yangu askana. Kana ukaita zvazva zvawanga uchitaura zviya apa ndokukata hafa. Chete ndiyo choice yako asi pane uyu umm horaiti ndichataura naye. Horaiti askana make it happen.
I don't think kuti richadzokorodzwa ini rakutoenda mberi takutongoona kuti zvichienda mberi isu
kuita sei kwe muchiri kuona mamuvi ah, mr kutorarama life yachona yemumovies ha ah, muri excited kasi makurokozo
kwaniko guys ndanyorerwa tsamba tsamba yacho You inga you're living the life yakudhava yana Romeo and Juliet kuchiri ne true love chaiyo. Ah guys, mukuti hakusisina true love here? True love iriko ukangowana munhu wako atongori bho chete. Taura hako Chelsea, seni so. Ainini ndiri blessed shamwari. Iwewe mumwe wekujona and wokufarira ka love letter. Ah, this is new man.

Waipiwa nani tsamba iyoyo? Ndaipiwa naPese. Hameno mumwe mufesi waati amupa. Ah, I can't wait to meet the guy though. Can I see? Tsamba yangu. Tsamba yangu ndayasingambokupei asikana. Achero zvikadii hazvo. Handikupei.
Yuwi. Right. No time to talk my friend. Kwakutowesta nguva.
Hanziko netuma bhura yakamira mumba mangu. Hapana yakanyanya apa. Wagona wouye murume wangu. Ndiwo ngo akatomirirwa. Yowe, yowe. Zvarutori giant wakomana. Wazvionaka.
Hama kwane masutu wangu waida kumutengesera shamwari. Masutu, masutu ekuita sekwe. Mukuzama kutaura kuti chiko wana baba ini. Baby, cooler down. Mufesi uyu ndi Taylor anosona masutu. Ada kusona masutu emuchato wedu. Ah, zvadzitori good news. Kupisa boera mbowani neme mwana. Ah, shamwari, ndasiya tape measure. Handizive ndichameza sei. Zvakanaka changamire. Kuiwo tape isiwe uri kutsvagi panapa. Ndauya panapa ndichikutsvaga. Unonyanyofambisa usa uyu. Ha, nezvimabasa zvedu izvi. Tusira tichingori pataiti gururu. Takatongoigadzirisa nyaya yacho tikati masuti agara angoitwa. Ko kusazombondiudzawo gururu. Kuti ukuronga zvemuchato kutozoita kujumwa. Vairamba ava. Ndikutoshamisika ndichopinda muno muchitonzi vachitora zvemuchato. Ndatoshamisika kuti chii nini? Vakadzi here bro? Ndinge chingotadza kutaura chete. Ukangogona zvauri kuda. Ah, zvese zvinoita. Baba Stacy, matauriro amaiita ndaisafunga kuti muri serious. Ndatozongoti nhasi rega ndizviite ndirini. Muchato?
Ha, muchato unonyatsonzwa kuti ndizvo chaizvo chaizvo. Saka best boy anga apo here? Best boy?
Zvagara ndiwe kabhururu. Ko pane umwe andingasarudza here kunze kwako iwewe? Ah, mashaya mumwe here angafitwe nemasutu here yeye martha ka handisi kuda nemashoko angu patakaenda kumulanation ndasina kufitwa here nekasutu kana ndakapfeka kare martha mulanation wakaziva seiko zita remudzimai vangu naiwe
bhururu mazuva ano background yawakadza yetsvago kungotora woisa mumba Tomalo ka ini andimbozvifariri zvemunhu anoti kana akafarisa nemadzisahwiri ake anotanga kutaura zita rangu patinombosiyora nyaya ndakambokuudza nezvamatha here iwewe usandisiya mumoto sahwiri besides zvamatha izvo ko zvakumula nesheni ukuti kudii nazvo ha iwe muchinda mupfupi we vanhu vanongosangana ka kumaevents zvinyuwani here kwauri ya ya rega zvigonzi rudo ibofu Hamusi kutoonawo zviri pachena nai baba? Iwe musoni ka. Usaitonge munhu ambodya musoni iwe. Ita zvawafambira. Nhai nhai kana neniwo handichadi kuti asone masuti edu uyu ane dzungu uyu. Alright mai Stacy, hazvishati. Foni yangu ndinayo. Regai ndichiratidza murume wenyu mafotos angu ayai emasutu andakambosona. Masembosi.
Ndiwo anoita kamasembosi. Haungambosione ndisina kutomboona kamasembosi acho.
Zvakanaka mukuru wangu. Regai ndimbokuratidzai zvimwe zvezvinhu zvandakamboita.
Takati ngaiite surprise. Muchinda agone basa uyu. Zvakanzi ngaiite surprise. Zvinhu zvonakidza murudo mevanhu. Manje kana madam vati surprise. Hapana zvekuita. Totongozoona zvafaneleza mwana wamai. Ah, all right baba, hazvishati. Chudzeka madam enyu dzose foni yako. Saka tozviziva sei kuti hauzoratidze futa. Une dzungu iwe. Maises, ndipei foni yake tozomupata apa nzava. Ndizvo chaizvo chaizvo nekuti vaTaylor ava vanomhanya.
Next on Tsamba Yerudo.
Yeah, this is good living. Uiwe, all along musikana uyu, angambori kupi? Saka unoda kuti ndimudzinge sei? Inda ndakatomuinvita kudhara. Eh, eh, eh, eh, guys, chinja nyaya ndochinhu chakanaka.
Look at her, kaluza. Ah, mandikafarira mwana.